ayaya tini guest of honor ndimufana ngodeclare kuti chinhu ichi chichitengwa nevanhu exactly in fact rega ndingorwa muchidimbu on behalf of baba shero anditi on behalf of baba shero anditi ka on behalf of baba shero ei vari kuuya exactly exactly

Mamuri ndopadziri. Ndikarango maviri matatu muchinambo. Remekedzo. Kune tese taungana kuzora nhasi munguva iyoyi yatitendera Mwari. Mwari vakanoti zvakaringana. kuti paitike chiitiko ichi nenguva idzodzi uye taonana totora zvese nhuna dzedu dzose zvakusvirira zvose tocheka maoko avo yosamusiki ishe ndomusitsi vakudzire kusingaperi haleluya ndakamira apa na Simon uyu eh, kutiti munowona here mwana here asi chandoziva ndechekuti mwana iye paari apa nedzekudanga ndoda kupa kutenda nenguva yawandipa ndigone kutaurawo matatu basi chete chete ndoda kuti nditi wanditambidza wandigashidza damba refu iri aefupeamuzuto anogona kuishiva ndikaturike vanhu vanhu washe eh, simoni uyu ialbhamu richinga nechituru albhamu range raburitsa rechitatu hazviri kudiwa kustudio kwedu ndii tinobhadhara mari ndatipedzisisa maawa dzese anoita ndakati simon ndine mabhesi gita ano six ariko kustudio ndikati Matare ndehaya ukada kuti somo negitare raro somo iyi nebhesigita raro somo iyo nebhesigita racho kuda kwako unoita masundo matatu achiita zvanenge achida kana kuya manheru masikati kati ita zvaunoda zvikude zvazvinoita se ndoda kupa kutenda nemwoyo wake nepfungwa dzake dzaainadzo dzeshuviro nezvaanoshuvira muupenyu zvatinoshuvira muupenyu ndechokwadi kuti vachatisvitsa iwo musvitsi musoro tichienda tichienda takadaro so bora mberi sani bora mberi toda kutenda varungu matiunganirawo matikuta nguva iyoyi rudo rwenyu rwemhando yepamusoro mwari vakuitirei zvakanaka narini wose haleluya ndiri kuda kuti ndimutambidze besikita uyu andakuya naro kuti ndabva kwandiri kubva ndakumanyira kuya kuno asi ndira kumutambidza besikitaro randinaro ndikuti kumutambidza simoni ari ridzi usikararira nokuti kune ngano dzinoti ukabata gitara babashiro unoshinyorora nezigunoyo kwazvino menyuka dzoti upside down kati boudozi akaribata uyu chero ndishuwo ndikabvunza ndikati washonyora ndere ziguna kanga handina mdaka zviri bhoo kanzi bhoo ndatoa gitara chiziva kubva nhasi chiziva kuti magitari haana mutombo hapana mushonga apa nekuti dai zvine mushonga izvi Dai usipo pano iwe. Wakutuma mishonga kuti mishonga enda inoita izvi. Waona eh. Mishonga younza mari kumba asi hakuna ndiwo wakamira apa. Kumbe uripo apa uchidzana. Mishonga chekushanda papi? maishero kumba hanzi itai kuti samoni mwanangu makurukuto naparefu tarikunzwa dora mberi nebhendi rosarakana yuda hati simoni oga kune vana avo vese ava vana vavamwe vanhu vane mishawo dzavo vanoshandidzana navo ushande navo mune zvakanaka zvanetsa atigare pasi totaura toenzanisa zvizvekuko bendi rinoita mberi uye hakuna nzira isina kuita uye akananzi makata anoshura madhiri achienda ndokuchairira achienda tichienda chikuru kunzwisana Vanhu vashe angu ini nangu aperera pano asi ndoda kuti nditi angu au pamwe iri ndakati tinzwei risati rakangwa rakangurudzwa yanga asipo ndakava zvirimo kumuka uku andikati tikiukamba ndikati tigadhini racho ini asi mita kunanzwa irimo pamunziri andakaita nini ndoda kuti nditi muende mberi varungu mutarirei mumuone uyu ndimarungo vake ndimi noita kuti tisununge tiende mberi kudzwai kana tobva mune imwe nzvimbo mwari vatichengete tifambe murugare rwavo nditi kune vapi nevapi vari munzira kuenda vari munzira kudzoka vari muzvipatara vari kupi vagone Kurapwa neshoko raivo Ishe musoro mukudzo nekusingaperi Baba. Haleluya, tinao tapenawo vari muno vanotishambadza, tine vanoridza mavairosi varimo muno vanotishambadza. Ndakati pana mukoma Makashu namukoma Kanyemba Mbonzo newangu wechiwesa arimo umu Nangose ndonza ndikati vakomana kana mobata mabasa edu kuredhiyo kwako zvekuti redhiyo ndeyedu isusu vateereri imeshe ishandai muchiita kuri kuita sei varidzi veredhiyo tisu vateereri varidzi vemakatare ndimi munoteerera makatare seni kuridza samona

zvakaoma eh, zvambotaurwa kunzi ndiri mwana handiti eh, pane zvinoitika muupenyu zvakawanda zvatinoita takatozvionawo zvichiitwa nevaizviita handiti anotengesa madomasi akatomaonawo achitengeswa namai panexidwa akati ei eh, kwedu kubitisu madomasi ane mari vatanga kutengesa madomasi inini ndine maelda angu Eh, handisi kuti vabiki varipo vezera rangu but pataive tiri kumusha kumapurazi uku tainzwawo vanga vari vakuru kana basharo vaitidzidzisa necheikoko vakaburitsa album yavo pakrisimasi anganiko atana kundipedzera takurovawo tiri kumombe tichipractisa saka maelda ngoma hanzi iyo vakatomboimba song yavakaimba masonga tunoimba hatizivi kuti zviri kubatsira sei kune ari kuzviteerera hanzi hezvo kana seuno akanganwa uyo akakutaridza nzira rogo yacho taiiona ndikufedasco kumapurazi vari kundendesa zvavo kuchikoro mati vhera ndiende kumagitari ndokutendai nekundibhadharira studio munguva yekunetsa mari kona munhu anokupa ti kuchitonhora mahwani ona nomwe munhu anosvikaudza iwe oti iro zuva rakapisa kudaimose ine makuru But mdara vakandibatsira ende gore ravakati vandibatsira ndora ivhirikidzika kwemari ezvinoda angoenda but mari yacho kumusnenenendaamdara chero akarekeza kubhadhara ndodza ndodza ana tichina nati kuti chero mdara akati asi kuda ndokubhadhara but vanongoti iwe zvanzi mari yako inobhadharwa nekuru ndokutendera masharu apa mazondipa futi gitare pane painetsa dhizili ndaiti ndikasvika pastep station next side to ndokonzi tiri mufana wamacheso ndokonzi ina fuel unopindira nokuziya kiu yefuel ina ndokutenda ndara ndotenda mukoma soma ndokumbira muya namukoma farai eh, ndo vanhu vandaiteerera manje ndiri kumapurazi and ndinourombo kuti ndofunga mudhara vana kuuya ndikona zakarini eh, eh, ukafarisa unoona kudoni but ndara zvinenge zvichitaurika mazuva ano kwani mawhatsapp mfana ayakwenda kwamacheso eh, mfana uya uya ndakambomuona achifarira soma vanhu vanenge vachitaura matauro avo vari kusaidi kwavo but ini kusaidi kwangu kwadiki ndiri ndikuona kuti ndiko kusaidi kwandiri eh, ndikuuya futi nerimwe kuzorekoda Album racho rinoda kuzorekodha manje ndomahwani rinonzi bhurugwe reshinda ndikatsamwa ndorudonora
huku yawakandipa nayo yakubizinesi musoro yawo akandipa sheshe huku yakadzingirwa kwandiripo kumba kwake simoni ndovanaipuwa yazadza danga kumusha kuzikwerezvazara Upi yaya njakunzira zvisikuru mbizayo ndakudzorera iwe kaka ndikatibvutira zvese asi ndati yazadza danga ndoda kutenda mai mutambi wakachena mfana wakachena wakachena mfana ndanditende hangu mai simoni vanogona kuuya zvavo apa nekuda kwe vane mhuri kumba asi pavari ikoku shoko rinosvika mai nyakubikira vana mai makakosha vasikana makakosha muupenyu wendisu sana baba muzvizive musaziva kana kuzviziva asi zivai kuti makatikoshera isu vana baba nemoyo yedu refu Ukana ukuruwa ya mari ndovata mune makagara makazendera mabhedha uchitariswa raturuwa iri dama razvimba iri asi hapana pakunofunga dzimwe pfungwa dzakatsaudzira kubva ipapo tinogara tichese takadaro rambai makadaro nemoyo yenyu yekurera vana amai ndati makatikoshera muupenyu hwedu isu vanoona kana ndichinyepa vamwe vataura masi mabachiro anogona kuti aiva mwoyo wekunyama wekunyama asika tichiziva kuti vana mai makakosha ndati madzimai makakosha vasikana muri pale makakosha mami itirwo zvakawanda kuramba tichichengeta soma
Tinotenda Jesu naye baba Shero, maita basa nemashoko enyu. Eh, ndinoti makorokoto kune munin'ina wangu Simon. Eh, nedamba refu idzva rawatiburitsira iri. Eh, Mwari vakuitire zvakanaka naye. Hanzi uchataura zvese. Ende Saipo ndinotenda zvikuru kuti uri kusumukira munyaya yemagitare uri kumunhu andinoteererawo nenyoo so kutaura kwako kuti unonditeerera nguva dzakawanda kubva uchiri mudiki uchititeerera manzi edu saka ndoti mwana kutungamire uramba uchienda mberi usimudzirwe

nhoroondo yacho inonakidza zvisingaite inini ndakati pakushanda my working prowess ndoda kushanda kunge alex macheso murume haadonhi nembama mbama ikakudonhedza muka ukange zvibhagera pamwe ndiwo chakuda handimanzora nonyaya yekuti uyu anozivikana kuti akaenda pastage anodzika makwana rabuda ndakabva ndati mwari nditungamirirei ndoda kuita saizvozvo aleluya mkoma ndichitanga magitare inini zvikanzi farai uya utore amplifier amplifier yangu yekutanga semuimbi ndakaipiwa na baba shero makore andiri kutaura aya simon anga asati atanga magitari zvichireva kuti nhasi ndokusaka ari pano nokuti haasi kuneta kuramba achipa
eh, ndichida kuwedzera pana fana yapa pane nyaya yemukoma aleki dai eh, pane pane kambobirwawo gitare ini mukoma aleki dawakandipa besi gitare ndikachova naro nguva yakareba ndikaita mashows akawandisa zvikuru kwazvo vandipa gitare ravo Ah, chokwadi ndinokutendera mukoma leki shamwari yangu kwemakore tagara tichiteza tichiwirirana vachindifonera ndokutendera zvikoro andizvikanga nezvo ndotenda chose
zvino zvichidai munoona kuti mukaona mwana mudoko ari kutenda tsoka dzenyu wakuti a ah, mukoma wei pano Mukoma uyei pano, pane zvakanaka zvamunenge muchiita zvaanoronda. Ukafamba uri nyamututa, zvaunenge wakatakura zvinorwiwa, hapana anozvida. Asi ukafamba uri smart, vafanha vanoteerawo vari chii? vakiteerawo basa ravanenge muchiita sei muchiita naizvozvo murume muridza uridzirai murume simon uyo zvamunoona kudai so murume uyu eh, kutenda nemuromo kwakaoma vamwe vanhu vanofunga kuti hatiwirirani Asi manzi andichibubura panapa. Ndega ndimbokuudzai kuti uyu munhu ndichi musikana wangu maikiki ari kumba kwemukoma wake ndaienda naAlec wopaka mota panze yes topinda mumba tobikirwa sadza todya tobuda ndisati ndaroora maikiki zvandiri kutaura izvi ndezve 20 years ago tiridzire murume miridzoko koma rambai mune mwoyo wakanaka kudaro mwari vakuitirei nyasha kiki afoxit profeti honai

Handina kukupa mukana kuishambadza asi uchataura zvese ukasiya zvimwe hendo hako zvochataura zvose uchipupura kupupura navo uri profit unoziva mabasa edoya anosumira shoko rinogona kuzara nyika ne 3 seconds bhora mberi usaneta aomana ndinoda kutendai nevamunobva nevanokukikirai nevanadii ndimaita kuti smart sungura igare smart sungura
the album has been launched. Ramapo. This guitar and guitar cover. Eh, so, zvakabikwa ndizvo zvatakabata izvi